Хайрукум мән тәалләмәл Куръана вә алләмәһу. Иң хәерле кеше ди бу дөньяда, кем Коръәнне өйрәнде һәм шуны өйрәтте. Менә сез шуны өйрәнүчеләр һәм шуны иншалла өйрәтүчеләр дә булыгыз. Бу кеше иң хәерле кеше була. Җир йөзендә иң хәерле кеше, Коръәнне өйрәнеп, Коръәнне өйрәткән кеше. Әгәр дә шуның белән яшәсә дә инде, нур өстенә нур була, шуңа күрә Коръәни Кәримне үтәргә дә тырышырга кирәк мөмкин кадәр. Бөтен Коръәнне үтеп бетерү мөмкин түгел, чөнки ул гасырларга сузылган.

Монда минем миңа кагылышлы нинди хаталарым бар әйтелә икән, нәрсә үтәргә тиеш мин, нәрсәне үтәгән мин, нәрсәне үтәмәгән мин? Менә шуның өчен дә ул үзенә бер күрә, үзеңә бер бәя, дәрес алу өчен Коръәни Кәрим кирәк. Әле без шуның белән берәр вакыт үтербез, дәрес булыр, мин сезгә иншалла аңлатырмын, Коръән белән ничек мөгамәлә кылырга дигән, аерым бер сөйләшербез Алла теләсә. Ничек иттереп мөгамәлә кылабыз Коръән белән, ничек ий, аның белән эшләргә? Чөнки, менә бит, әйтик, зур оборудование кайткач, аның бар инструкциясе, ничек эшләргә, каян кабызырга, ничек кулланырга. Коръәни Кәрим, ул, җәмәгать, бик катлаулы әйбер. Аңа җиңелчә генә ярамый карарга, ул тере китап. Ул Аллаһының сүзе, беләсезме әле, ул мәхлук түгел. Менә Теләсә кайсы язучының Тукайныкы булсын, анда яки башка төрле язучыларның әсәрләре булсын, ул китап искерә. Бар зур язучылар кемнәр кешелек проблемаларын күтәргән язучыларның әсәрләре искермәскә мөмкин. Чөнки ул бер генә авыл турында язмаган, ул бер мулла турында язмаган, ул кешелек проблемасын күтәргән, ул искермәскә мөмкин. Әмма Коръән ул тере китап. Ул сиңа һәр көнне җавап бирә. Аның белән эшли белергә кирәк. Анда сиңа һәр көнне җавап бар. Һәр соравыңа җавап бар Коръәндә. Һәр соравыңа. Шуңа күрә Коръән бу җәмәгать аерым китап. Андый дөньяда башка китап юк.

Нәрсә ул кәсир? Күп! Тәкә зур җәмәгать гарәп телендә тагын шул ук тәгъфә'аль фигыленнән алынган җыю, мал җыюга теләк, страсть к приумножению, мал җыерга теләк булу,

Шунда Аллаһ Субхана Тәгалә әйтә, Бисмиллаһи рахмани рахим. Бу җәмәгать, монда бәхәс бар, бу Мәккә, Мәккәдә иңгәнме, Мәдинәдә иңгәнме дип. Галимнәр кайберсе әйтә, Мәккәдә, кайберсе Мәдинәдә. Әйдәгез, бераз тукталыйк, җәмәгать, бу иңгән Мәдинәдә дип. Мәдәни сүрәсе дип әйтик, сигез аятьтән торган бу сүрә, җәмәгать, шушындый менә мал туплау, күбәйтү малны, сүрәсе. Әлһәкумут тәкәсүр.

Әйтә бит, не отвлекай меня, ди. Что ты отвлекает? Допустим, кеше укып утырганда, урамнан ишетелде музыка. Бу укып утыра. Вот эта музыка, которая урамнан ишетелә, отвлекает его от чтения книги. Аңлашылдымы? Отвлекай дигән сүз татарча, татарча бар, игътибарын юнәлтә, игътибарын ала. Аңлашылдымы бу? Менә монда килә фигыль әл-һә. Менә шушы әл-һә ул. Монда инде

Байлыкка омтылуыгыз, дөнья, дөнья, дөнья, дөнья, бетмәгән дөнья, бетмәс дөнья, бетмәгән, һаман ремонт, һаман акча, һаман цемент, һаман, һаман выручка, һаман налог, һаман тегесе, һаман бусы, һаман, һаман, һаман инде бетми торган, бетми,

Не ваши деньги, пусть не отвлекает вас от поминания Аллаха. Аль-Мунафикун, 39 аят. Кем шуны эшли, ди, бу кеше находится в убытке. Бу кеше хәсрәттә булыр. Ягъни менә малым, малым, малым, бизнес, бизнес, вакыт юк, какой монда намазда вакыт юк, монда әле монда аш, әле шисе бар монда. Потому что аның башы уйлый, зикр кылсаң, сәүдәңдә Булачак убыток. Синең прибыль бүген булмый. Әгәр дә син, не дай Бог, бер җүз укыйсың икән, синең уже выручка өч меңгәчә точно. Мин беләм бер торговый центрда, кибетләр арасында бер кибет, выручкасы һәркемнең бар. Кругом шундый ук товарлар почти юк, сату-алу. Рәшәт тә беткәннәр, талашып та беткәннәр. Көнчелек тә бар, мөселманнар да бар. Назы бер көнне бер кешедә шушы Сабырҗан санын кемнең бурычкысы бар? Син, дим, сер булмаса, ничек соң шулай эшең бара, дигәч, хәзрәт, ди, эшкә кергәч, иң беренче, ди, кибеттә сигез рикәгать духа укыйм, ди. Аннан соң ике рикәгать укыйм, ди, хаҗәт намазы. Аннан соң дога кылам, ди.

Сезнең ризыгыгыз Аллаһ кулында. Менә мин эшләмәсәм, кем миңа бирә, дигән сүз дә көферлек. Эшлә син, әмма бирүче сиңа Аллаһ. Кеше уйлый, мин табам, ди. Юк, Аллаһ бирмәсә таба алмыйсың. Аллаһ Тәгалә бирә, җәмәгать. Шуны безгә әйтергә килә, Аллаһ Тәгалә бирмәсә бирми. Беләсезме, менә. Үзем генә мин күргән, белгән кешеләр туксанынчы елдан ничәмә-ничә баеп киткән сәүдәгәрләр миллионнарын югалттылар. Миллионнары бары юк. Башлары да эшли, эшләми түгел, эшли, сиңа-миңа караганда йөз мәртәбә эшли башы. Әмма юк, Аллаһның рәхмәте. Ә кемдер әкрен генә эшләп бара, баласын да үстергән, укыткан да, аңа да җиткән, моңа да җиткән, йорт та ремонтлаган, шунда әкрен генә бара. Аллаһның рәхмәте бар. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, җәмәгать, менә бу әйбер адаштырмасын сезне Аллаһтан, ди. Сәүдәңдә дә бул, Намазыңда да бул, тәһарәтеңне дә ал, зикереңне дә кыл, тәсбихеңне тарт, уразаңны тот, үзең газель белән барасың гытабарың, кайтканда тотырып намаз укыйсың, аннан соң туктыйсың да тотасың ифтар ашыйсың, менә бу хәерле мөселманның эше. Намазын калдырмый, тота уразасын, сәүдәсе бар, кәсебе бар, эшли, акча тапкан, гаиләгә алып кайткан, ашаткан, эчергән, балага мәктәпкә түләгән, Үзе тагын баш чыгып киткән мәчеткә, мәчеттә үзе киткән эшкә, менә мөселман кешенең тормышы. Әй иман китергән бәндәләр, әй иманлылар, йә июхәлләзинә әмәну, лә тулһикум әмвалүкүм вә лә әүләдүкүм, малыгыз һәм балаларыгыз сезне Аллаһны зикриттән тыймасын. Кем шуны эшли, алар хәсрәттә булырлар, ди. Расулебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең җәмә бер хәдисе бар, Бухари белән Муслимдә килә ул. Адәм баласы картая, ди, ике әйбер картаймый, ди. Озак яшәргә теләү һәм малның күбәюе. Уйламагыз, картайды дип аңа акча да кирәкми дип. Юк. Эй Раббым, җәннәтнең капкасы ачылган, җәһәннәмнең капкасы ябылган Рамазан айларында җанымны ал дип дога кыла икән берәү дә, Рамазан аенда авырып киткән, Эй Раббым өләшә ди, мин бит сиңа әйтмәдем, кайсарым алсам да ди. Үләсе килми җаннары, шуңа күрә яшисе килә, беренче теләк, икенчесе мал туплау теләге. Үлми ул, ул картаймый, хаман кирәк аңа. Үзе алмаса оныкка ди, оныкка алмаса малайга ди.

Ягъни, дөнья артыннан куу, дөнья малын җыю, Аллаһ Тәгаләне зикер итмәү, Аллаһка гыйбадәт кылмау, фәкать мал белән генә, дөнья кыру белән генә шөгыльләнүегез ди, сезне, игътибарыгызны мөһим әйбердән ераклаштырды, ди. Нәрсә соң ул мөһиме? Без бу дөньяга гыйбадәт кылу өчен килгән.

Бик мөһим инде. Гомумән, җәмәгать тәкәббүр сүрәсе бик хикмәтле сүрәт. Менә монда бик зур әйбер бар. Беренчесе нәрсә ул мәкабир? Ничек була берлек бу каберләр, мәкабир? Ничек була бер кабер? Мәкбарә була бер кабер. Мәкабир, каберләр. Нәрсә ул зур тум? Зур тум. Кемнең Мәккәдә, Мәдинәдә ишеткәне бар? Таксистлар кычкырып торалар, таксистлар. Зияра, зияра, зияра, зияра, зияра дип. Сирәк бу. Зиярат итү. Зиярат итү. Посещение. Ничек була татарча? Зиярат кылу. Зиярат кылу.

Юк ди, килеп китәм, күчтәнәч белән кил, ди. Бу вакытлыча килеп китү, зиярәт кылу зур тум. Сезне дөнья адаштырды, отвлекать итте, иң мөһим әйбердән мал җыюларыгыз, каберләрегезне кереп күргәнче. Менә җәмәгать шушында без әкренләп туктарбыз. Шушы урында бу менә монда гына да бик күп хикмәт бар, кайвакытта күмгән вакытта якын тирәсе динле булмаса, әйтәләр, Папа, мама, бабушка, дедушка, это твое последнее пристанище, спи спокойным сном. Аллаһ әйтә, менә бу урында карагыз, Аллаһ әйтә, зур том. Һәрбер фигыль Коръәндә не впустую. Зур том

Кыямәттә була әле пристанище, монда әле юк. Это просто временный тоннель диләр, шул үтеп китәсез. Зур тун, кереп чыгачаксыз. Керәсез, инде вакыт буласы да чыгасыз. Хәтта анда кергәнче. Ягъни үлгәнче кадәр кайбер кеше аңламый. Ягъни аңлый адәм баласы дөньядан киткәч онтылмый икән. Не засыпает, не не спит спокойным сном, мәгълүматы арта кешенең. Чөнки җан үлми, тән үлә. Туган вакытта плацента кала, тән белән бала чыга бу дөньяга. Представить невозможно, әгәр дә кеше бу дөньяны белмәсә, а как можно без плаценты жить вообще? дип уйларга мөмкин. Яши бала бу дөньяга чыккач, менә

Кайгы, эмоциональ состояние полностью ү чеп киткән, аның өчен тугыз ай бергә яшәгән абыйсы үлгән, даи үлгән. Юк бит инде, әле бергә яшәделәр, бергә яшәделәр, ә теге үлгән моның өчен. Ну шундый хикмәт, җәмәгать, безнең обратный связь юк. Бу беренче Бала тугач, дөньяга чыккач, Если бы связался, әйтсә, шалтыратып. О, монда агачлар, һава, кояш монда! Ничего страшного юк, давай, чык тизрәк! Ул, во-первых, не понял бы, что такое кояш, күргәне юк, ышанмый, икенчедән, курка, неизвестность. Шуңа күрә әйтә галимнәр. В масштабном размере, допустим, менә ясыйм инде, әз булса да теге ана карны дип әйтик, да? Вот это размер, да, безнең? Дөнья ана карына караганда ничә мәртәбә зуррак? В миллиарды. Барзах, барзах. Дөньяга караганда менә шушы масштабта зуррак тагын да. Во сколько раз

Алар, әгәр дә үлгән кешеләр безгә әйтсәләр, берәү миңа әйтер, Э-э-э! Безнең әбиләр хәзер торып, безнең сотовый телефоннарны, самолетларны күрсәләр, хайран калырлар иде, ди. Мин әйтәм, синең әбиең торып, Газраилне күрдем дип әйтсә! Синең айфоның берүзе түгел. Ватсаплар ниләр белә. Аларның мәгълүмат. Шуңа күрә җәмәгать гаҗәпләнмәгез, алар аларны гаҗәпләндерә алмыйсың инде. Алар күпне күргәннәр и күпне беләләр. Алар инде аңладылар. Кайберсе күбесе үкенә.

То же самое. Без как будто хәзер в утробе матери, ах чыккач ар- барзахта, как будто мы родились. Менә бу как будто спит, чыккач ахирәткә, как будто он родился. Кеше аны аңлый алмый, менә монда җан терелгәнче, җан бугазга терелгәч кенә кеше аңлый икән. Шундый мизгел була, үлгәндә. Әйтәләр бит руста, Надежда умирает последней.

Кабырга беткән урында тора, солнечный сплетение, җан шушында. Шушы җан адәм баласы үлгән вакытта әкренләп күтәрелә. Менә моннан җитә менә таракы дигән урын, йомшак урын. Русча әйткәндә, ключица менә бу бар, менә ключица. Менә шунда килә җан. Ну, пока шушында җан килеп җиткәнче, адәм баласының бар өмете исән калырга. Шушында килеп җиткәч,

Мәңгегә гомере белән саубуллаша, ди. Менә шушы ноктадан соң Аллаһ нәрсә ди? Вәлтәфәти сәкү бисәк, бу кешенең, ди, ике проблемасы килеп туды, ди. Дөнья проблемалары бетте моның. Бу уже уйламый, Малай, кыз, кияү, килен, акча, выручка, аренда, кварплата, зарплата, ремонт, бетте бу! Моннан туды уже ике проблема. Бу бит теге әкияттә генә. И пожили. Бабка с деткой счастливой жизнью. То есть бетте проблема да. Безнең шулай тәрбияләп чыгата. И бетте боларның проблемалары. Как бер проблема бетә? Башына икенчесе. Монда да шулай икән. Ике проблема. Бу ике проблема, җәмәгать, Дөньяның бөтен проблемасын җыегыз, сезнең 80 ел җыелган проблемагызны. Шушы ике проблема тормый. Беренчесе, бугаздан хәзер суырачаклар җанны ике каш арасына. Вживую. Җан бирәсе бар. Чөнки бугазга терәлгәч кенә килә Газраил. Кеше үләр алдыннан, әйтә Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм, Тирә-якта күз күреме ераклыгында фәрештәләрдән килеп, килеп, килеп, килеп утырганнарын күрде. Их бит много. Кругом килеп утыралар җакын. Болар охранники. Они все ждут Газраилны. Алар кругом утыралар. Ир кеше нең җаны әкренләп аяк табаннарыннан, кулларыннан күтәрелә башлый. Кем монда врач булып эшләсә, белә, кешенең андый вакытта куллары зәңгәрләнә башлый, тырнаклары зәңгәрләнә, әле үзе исән, и менә аннан тормыш, гомер китте уже. Кулларыннан, а конечности уже поднимаются. Шушы мизгелдә кешенең беренче проблемасы, җан бирү. Менә монда җиткәч, Газраил килә или яхшы кыяфәттә, или куркыныч кыяфәттә. Кешенең иманына карап, фәрештә килә кыяфәте белән, яки нурлы, яки нурсыз. Яки әйтә, Аллаһның рәхмәтенә чык дип, яки әйтә, Аллаһның газабына чык дип. Әгәр дә Аллаһның рәхмәтенә чык дип әйтте икән, шуннан синең хәлләрең җиңеләя башлады, чөнки җан бирүе җиңеләйдер. Синең җаның суга тыккан инәдән, инә, менә инәне суга тыгасыз да аласыз, ничек иттереп? Су акча инәдән, җан шулай җиңел чыга. Әмма әйтсә фәрештә, үлем фәрештәсе, Чык Аллаһның газабына, дип, менә сез уйлап карагыз, мисал китерәм сезгә. Ни өчен? Иманлы җан тиз чыга, имансыз җан авырлык белән чыга. Моны әйтәм мисал белән. Менә карагыз, сез өйдә берүзегез. Сезнең арттан килгәннәр не знай кто. Ваш дом окружили. Сез тәрзәдән карыйсыз да, О-о, бу безнең дуслар бит! Әй, чырае! Бүләк алып килдек сиңа! Ничек чыгасыз? Чабып чыгасыз! Бүләк алып килдек, О-о, бу безнең дуслар икән бит! Хәзер хәт исеннән килеп чыгам, әйдә! Әгәр дә килсәләр, синең дошман булганнар. Сиңа килгәннәр болар зыян салу нияте белән. Син берүзең, йорт окружен.

Потому что грешки есть перед ними. Если бы не было греха, он сказал, ну что там, давай чешемся. А мы нам юг, что? Мы нам юг. Бу җыйган болар каршысында 50-60-70 ел гынах җыйган, бунан тулган гынах белән. Бу курка чөнки чыкса, исән калмый точно. Ситуация шушы. Шуннан соң болар ишекне вата башлыйлар. Бу төшеп китә подвалга,

Он не думал. А к нему пришли. За ним пришли. Понятномо сезгә? Шуңа күрә әйтә Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм, Имансыз кешенең җаны, ди, сарык йонына эләккән кармак кебек, ди, чыкмас, ди. Сарык йонына ничек кармак эләксә, менә аны алып карагыз сез. Ул буталып бетә, аны алып булмый, йоннары җык, йолкыйсың, йоннарын. Чыгасы килми, курка. Проблема бар. Шуңа күрә бер, беренче авырлык җан бирү, ди. Икенче проблемасы җәмәгать мин сезгә әйттем инде. Җан биргеч ничего хорошего его не ждет. Лап! Җан бирдем дә, тегендә рәхәткә чыксам ди. Юк, анда минем мәңгелек авырлык әле икән, оказывается. Анда бер дә син үкенәме? Әллә дә, оказывается, башы гына икән бу.

Это мои деяния. Шуңа күрә, җәмәгать, язып куегыз, менә тәкәсүр дигәндә, кешенең ике генә шәхси милке бар. У человека на самом деле есть только две собственности. Нинди генә сезнең рекпалатадан свидетельство алып чыкмагыз, гараж минеке, машина минеке, йорт минеке, бакча минеке дип,

Берсесе җан, мәңге безнеңме? Менә ул нинди җан, пакьмы, чистамы, әшәкеме? Җан, шәхси милек, это беркайчан сездән китми. Сез ул җаныгыз белән буласыз. Икенчесе, гамәл. Изге гамәлме, хәерсез гамәлме, ул синең мәңге барачак. Гамәлеңнән арына алмыйсың беркайчан, ул сиңа язылып барыла. Язылган! Менә җәмәгать үлем турында бераз сөйләде. Шуңа күрә хәтта зур Тумуль-мәкабир, кабергә кергәнче, дигән сүз үлем, үлгәнчә кадәр кеше аңламый. Шуннан соң Аллаһ Субхана Тәгалә кәллә. Кәллә, юк шул. Ну нет же, ди. Болай түгел, ди, сезнеңчә түгел. Мал, мал, мал җыеп, мин мәңгедә яхшы булам, дип түгел, ди. Мал түгел монда, ди. Кәллә, ди.

Йоклап йөриләр, ди, йок, йоклыйлар, ди, яшәгәндә, үлгәч уяналар, ди. Без как будто спим, потому что безнең мәгълүмат бик әз. Менә карагыз, Аллаһ Тәгалә безгә ограничил всё. Күзнең күреме бөркет күреме кебекме безнеке? Бөркет алты километрдан тычканны күрә. Эт урамга чыгып басса, күрше урамның помойкасында нәрсә ятканын сизә. Эт борынын гына күтәрә. Санап китсәк, гепард тизрәк чаба, эт сизә, бөркет күбрәк күрә.

Кокослар үскән утраудагы пальмаларны күргәч, О, рай! диләр. Аллаһ әйтә, Күзегез күрмәгән, колагыгыз ишетмәгән нәрсәләрне, җәннәтне күз алдына китереп булмый берничек тә. Ә менә үлгәч, күз күреме намного ачыла. Почему? Ачыла бездән Параллельный мир. Без пока күрмибез, ике якта утырган фәрештәне күрмибез. Үлгәндә, менә үлә торган кешене карасагыз, күзе суйган сарык күзенә әйләнә башлый. Ул безнең өчен, әмма ләкин аның җан күзе ачылды бу вакытта. Бу уже күрә башлады фәрештәнең килгәнен. Я ты не верю. Оказывается, менә ничек икән алар. Кешегә ачыла башлый доселе невиданный параллельный мир. Менә нәрсә уйлыйсыз сез. Кеше уйламый аның турында, белми, ул дөнья юк ди. Юк ул. Менә монда акча эшләсәң, кесәңдә булса, бетте. Менә шул турында сүз бара бу сүрәдә. Но теге дөнья ачыла. Зур Туньмака Абир кабергә төшкәч каберен күрә бу җәмәгать. Безгә әйтәләр, Ул кабердә ди ләхет тә сыеп булмый, ул ләхеттә ди ничек соң ике фәрештә аны утыртып куя диләр. Ике фәрештә килеп кергәч кабергә, кабер киңәя 35 терсәккә. 35 терсәк. Унҗиде метр. Фәрештәләр килеп керәләр, синең зурайдың. Йолдызың куйганнар. Шул каберне күрәбез. Ике фәрештәне күрәбез. Әй, болар турында кемдер әйткән иде миңа, конечно, әйнең кырыгында хәзрәт килгән иде, шуның турында әйткән иде. Ай, бу, оказывается, на самом деле есть.

Соңыннан, после, сез, чыннан да, тиздән аңларсыз. Соңыннан дигән сүз, җәмәгать, әле, оказывается, безнең кабергә төшеп фәрештәләрне күргәч тә, оказывается, без полностью әле белмибез икән ул. Икенче мәртәбә кабатлый бу аятьне Аллаһ Тәгалә кайчан? Кабердән кубарылгач, кыямәт көненә чыккач. Вот анда, О-о-о, болар да бар икән. Болар турында мин уйлаганым да юк ие. Менә шушыларның белән чагыштыргач, кабер, фәрештәләр, Нәкир белән Мункир, Газраил, Кыямәт көндә кубарылулар белән чагыштырсагыз, менә бер якка куйсагыз, икенче якта ваш бизнес, где вы вообще не нашли времени зикер гыйбадәт намазга, разве можно сравнить? Мин әйтмим, тагын бер мәртәбә, Эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, акча табырга, баланы үстерергә, йортка түләргә, йорт салырга, машинаңны алырга, йөрергә кирәк. Не в этом вопрос. Но зикердән калма. Намазыңны калдырма, догаңны кыл, Коръәнгә өйрән.

Күрдеңезме? До җомга кадәр син булдың сәүдәдә, җомга укыда, теперь иди обратно, зарабатывай. Все бетте. Утырма монда. Мөселман кеше вафат ич, буш вакыт юк. Гыйбадәт, эш, эш, гыйбадәт, гыйбадәт, эш, ял. Тагын гыйбадәт, эш. Гыйбадәт, эш, ял. Ну, арасында ашау-эчү аласың. Кыямәт көне турында барабыз. Моның турында сөйләмибез, җәмәгать.

Тә'ләмүн Сез, ди, белгән булсагыз, кыямәт көне барлыгын, гыйльмәл-якыйн, чын ышаныч белән. Чын ышаныч, җәмәгать, это то, вот, допустим, сез әйтә, мин сезгә әйтәм, сезнең, мисал өчен, шундый бер шәһәр әйтәм, дөньяда сез шул. Шәһәрне беләсезмени? Ишкәнегез юк. Шик туа бар микән бу, юк микән? Это еще бу әле чын ышаныч түгел. Әһә. Кайтып карадыгыз гуглдан, хәзрәт әйткән шәһәрне карыйм әле мин интернеттан. Бар икән, или булган икән, бар икән. Монда безнең туган ышаныч, шик бетте, ышаныч туды. Әгәр дә сез барып шунда күрсәгез бу шәһәрне, бу була якин, вы на самом деле убедились, что этот город есть. Якин. Менә Аллаһ әйтә, Кыямәт көненә, ди, ышаныгыз чын ышаныч белән. Эх, ышансагыз иде, ди, әгәр дә ышансагыз иде, чын ышаныч белән. Ял болай гына түгел, ишетеп, аңлап куегыз. На самом деле, бар. Это не игра, это не шутка, это не сказка, это не опиум для народа. А это есть настоящее. Кыямәт көне бар, була.

Аллаһы Тәгалә каравында җирне. Каким образом, ничек күрәбез җәһәннәмне? Монда галимнәрнең булды фикерләр төрлечә. Менә бу 71 нче аять, Мәрьям сүрәсенең. Варидуһа дигән сүздә, әйтәләр, берәү әйтә, аркы үтәләр, ди, җәһәннәмнең. Әмма күпчелек галимнәр әйтәләр, җәһәннәм өстеннән кылдан үткен, кылычтан үткен, кылдан нечкә сират күпере булачак, ди. Сират күпере. Шуннан үтәр кимче. Берәү үтеп китә Җәмәгать сизми дә кала, яшен кебек. Ул сизмидер. Ул шуның кадәр изгелек кеше. Изгелекләр кылган. Яшен. Икенчесе үтер ди чауып. Чауып бара. Өченчесе диягә атланган кебек ди. Бара, әкрен генә.

Сират күпере беткәндә, монда чыгып чыгасың инде, монда җәннәт тора, көтеп. Шушында чыгып җиткәндә, Аллаһ Субхана вә Тәгалә, әгәр дә ике мөселман икесе дә җәннәткә керәләр, но дошманнашкан булганнар, җөрешмәгәннәр, үпкәләшкәннәр. Җәннәткә Аллаһ Тәгалә Дошманлашкан, үпкәләшкән хәлдә кертми. Шушы җыр сират күпернең азагын да туктата да әйтә. Или кичерәсезме икегез бер-берегезне, или бу инде Алла рәхмәте белән болар икәү, ике кодагый может быть яшәгәннәр инде күп еллар. Обычно инде, что ни странно, матур малаемны синең кызың башын әндерде дип чишмәгәннәр болар. Безнең бит инде шундый нәрсә дә әйтергә мөмкин, яки анда кызга, яки анда туганы, яки ике абыстай сөйләшмәгән, или ике хәзрәт, или апа белән абый, или күрше белән күрше икесе дә мөселманнар, Аллам сакласын. Менә монда Аллаһ Тәгалә дуслаштыра. Кая керәсең? Күңелеңдә нәрсә калмый? Инде килешәсең бит. Дәлит итәсең, килешмәсәң.

Алдагы аятьләрдә бугай да, Кәллә ләү тә'ләмүнә илмәл якин. Белсәгез иде соң, бу дөньяда яшәгәндә үк чын белем белән, дигән идек. Ә монда Аллаһ әйтә, соңыннан ди, суммә ләтәрәүннәһә, чыннан да сез аны, әлбәттә, күрерсез. Гайн әл-якыйн, үз күзегез белән, ягъни маңгай күзе белән. Гыйлм әл-якыйн, бу дөньяда аңлау. Бу тегендә үз күзегез белән күрерсез, ди. Галимнәр әйтәләр, бу аять кагыла имансыз кешеләр өчен. Болар инде җәһәннәмгә кергәч

Алим Нәгыйм сезгә бирелгән нигъмәтләр хакында. Потом вы будете спрошены в этот день о всех благах, которым вы владели. Озак әйтеп булмый. Җәмәгать күп хәдисләрдә килә. Адәм баласыннан ның иң зур нигъмәте Мин сезгә санап китәсем килә. Нинди зур нигъмәтләр хакында соралачак? Иң беренчесе, иминлек һәм сәламәтлек. Вы жили в безопасности? Тыныч кына яшәдеңме үз иеңдә? Тыныч идеме? Әйе. Сәламәтлегең бар идеме? Шөкер иттеңме? Шул сәламәтлегең белән ничек кулландың? Син беженец түгел,

Ул зур нигъмәт. Әмма ничек шуны үткәрдең соң? Буш вакытың сәламәт, имин, еще буш вакытың бар. Нишләдең син шул вакытта? Компьютерные игры нескончаемые. Сериал Мыльный пузырь карап утырасыз. Аның берсеннән арты берсе килеп тора. Берсе арты, берсе, берсе арты, берсе, берсеннән берсе әйбәт. Каян гына табып торалар сюжет, Ул вакытта сәгать ярым бер сериал караган вакытта җәмәгать Бакара сүрәсен укып чыгара ала. Бер сериалда сәгать ярымда әйбәт укыган кеше Бакара укып чыга. Как вы использовали? Бусы икенче. Өченчесе җәмәгать кеше соралачак. Күз өчен. Мин сиңа күз бирдем, колак бирдем, сизү әгъзалары бирдем. Ничек син алар белән кулландың? Нәрсә карадың һәм нәрсә тыңладың? Һәм, шөкер иттеңме, шушы Мин биргән нигъмәтләргә кемнеңдер гомер буе күз күрми? Бик каты күңелегез төшсә, ярдәм мәченә барып карагыз. Бер хатын миңа әйтә, ди, хәзрәт, ди, тормышым да проблемалар чыккач, безнадежно больнойлар янына барам, ди, бер хатын әйтә. Менә утыз яшьлек җегет РКБда мине чакырды инде ул. Хәзрәт, килеп бер дога кылыгыз әле, бик хөрмәт итәм, дигәч, бардым инде, таптык. Утыз яшьлек җегет, гаиләсе бар, мөселман җегете, ике баласы бар. Ике почка эшләми. Бөтен дөньяның бөтен җиренә чыкканнар.

Чыгарганнар моны игә. Мин инде аңламыйм, мин теге врач булмагач аңламыйм, монда эчкә нәрсәдер куйганнар аны, жили, организм аны не воспринимает, биш сәгатьтән биш сәгатькә ул үзе ясый инде инъекция, биш сәгатьтән биш сәгатькә, ул сигез сәгать тә җыклый алмый, төннәр белән торырга кирәк, бөтен кулларын спирт белән җуырга кирәк, аннан соң биялиләр киергә кирәк, Ясарга кирәк инъекция 30 яшь. Шуңа күрә сәламәтлек беренче Аллаһ сораячак. Почка эшләде, биерең, бавырың эшләде, күзең күрде, каның әйләнде, җөрәгең эшләде. Ничә бирдең? Шөкер итмичә. Зар җырлап, зар җырлап йөрдең. Шуңа күрә, җәмәгать, менә монда утырабыз икән, һава сулыйбыз, җиләк тибә, күз күрә, бөер эшли, бавыр эшли, әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ, зар җыламый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу нигъмәт турында сораячак. Шуннан соң сорый, ашау һәм эчү. Ашарыңа булдымы? Бик каты сорау була, җәмәгать, Суың булдымы? дип. Оказывается, дөньяда иң зур нигъмәт, эчә торган су. Күпләребезнең менә монда Казан шәһәре кырыенда яшәүчеләрнең кем яши үз йортлары белән, кайберләренең җәмәгать тикшереп карыйлар суларын, скважина белән чыккан сулары чишмә суына тиң. Чишмә. Чишмә суын эчәләр. Аллаһ Тәгалә сораячак, Чишмә суы биреп тордым, шунда сез тәһарәт тә алмадыгыз. Шунда ни госел юк, ни тәһарәт юк, ни шөкер юк, ни намаз юк. Агып торды астыгыздан насос белән егерме метрдан чишмә суы? Ибер ибер шөкер юк. Шундый әрләш, талаш, һаман зар. Менә бу җәмәгать соңгы аять шуның турында бара. Менә сәламәтлек, иминлек, Безгә биргән буш вакыт, безнең сизү әгъзалары, безнең әгъзаларыбыз, безнең җәмәгать ашау, эчү, салкын су, биргән ризык, баримы ризыгың, бар! Менә Африкада, әйтәм бит, Нигр дәүләтендә бездән барып сәүдәгәрләр кое ачалар. Кое. Бер коеның бәясе бер мең долларга төшә, 67 мең, 66 мең инде, бер авылга. Ул кыю ун ел гына хезмәт итә. Ун елдан соң ул тагын каплана икән анда кыннар белән. Шуңа шатланып йөргәннәрен күрсәң, авылдагы африканецлардан бөтенесе йөз процент мөселмандыр. Ә бездә җир астыннан чыгып тора. Шуның белән тәхәр табыйбыз. Тегеләрнең казып йөргән кыедан тәхәр алып узып кыенны намазга баралар. Безнең җир астыннан чыгып тора, тәхәр юк.

Аңа мин җәннәт юлын җигеләйттем, ди. Ягъни гыйлем алган саен безнең җәннәт юлы җигеләя. Ягъни тәһарәт алырга өйрәндем, тәһарәтне бозаткан әйберләрне өйрәндем, намазның фаразын белдем, ваҗибын белдем, мәкрухын белдем, уразаның нәрсә икәнен белдем, нәрсә бозганын белдем. Гыйлем алгач, бөтен баруы җиңел җәннәткә. Но шуның өчен Аллаһ сораячак та, Бу гыйлемең белән ничек кулландың? Ничек син моны өйрәттеңме, өйрәндеңме? Ничек син моның белән яшәдең? Син белгән гыйлемең белән тырыштыңмы яшәргә, юкмы? Белегез, җәмәгать, иң зур сорау була тагын бер сорау, Менә бу тән, шушы тән безгә бирелгән әманәт итеп, на несколько десятков лет. Мөселман кешесе, Аллаһ ризалыгы өчен, шушы тәнен карап торырга тиеш, сәламәт килеш. Потому что бу тән өчен җавап бирәчәкбез. Ни өчен? Чөнки урыста әйтү бар бит, в здоровом теле здоровый дух, аның бездә дә җәмәгать янг әйтелеше ничек? Тәнем, сәламәт тән белән син тиешле рәвештә намазыңны, гыйбәдәтне укый аласың. Әгәр дә тәнеңне кайгыртмадың икән, уразага керә алмыйсың. Аллаһ сорый, А в чем причина? Ник тота алмыйсың ураза? А у меня вот сахар, а у меня теге. Ярый, без шулай Аллаһ сынавы белән гипертониягә яки башка авыруга килсәк. А если мы сами себе таким образом довели? Хәмер эчеп, тәмәке тартып, бүген көндә нинди генә әйберләр юк. Инде Европа илләренең күбесендә тыелган, ә бездә яшь егетләр Аллаһ биргән үпкә әле эшли, машинаның тәрзәсен төшерә дә, әллә Паровоз бара. Аның электронный кальян уланы капкан, шуннан төтен чыга, паровоз кебек машинада. Аның күзе томган, бите саргайган, ул да бит кемнеңдер малае, кемнеңдер ире, кемнеңдер әтисе. Шуннан баш мие тибә. Аның зарары, җәмәгать, пис акыл китәр. Простой сигаретта җигерме биш төрле химик соединение, шуның иң җиңеле, никотин. Иң җиңеле никотин. Хәмер, тәмәке, электронный, тегесе, бусы. Шуңа күрә, җәмәгать, Аллаһ Рәҗәб Тәнеңне, мин биргән әманәтне ничек сакладың? Это особый срок булачак. Шуңа күрә это не игрушки и просто мин ясыйм гимнастика так просто гына түгел, мөселман кешесенең нияте бар ди, Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһ сораячак шушы тән өчен миннән дип, ниятегез бар ди, кыямәт көндә җавап бирәчәк бу тән өчен. Гарәбстанда бер зур олы яшьтәге шейх бар, 90 яшьтә. Ул 90 яшьтә аның память, аның гыйлем. Ул дәрес бирә, 90 да, дәрес биреп утыра. Аннан бер сорау сорасаң, ул әйтә, шул китапның 36 нчы битенең астагы абзацында моңа җавап бар, ди. Баш эшли, аягында җөри, акыл тегән. Моннан беркөнне сорап куйдылар, сезнең, ди, сәламәтлегегез, ди, ничек шулай сакланды, дигәч, я его берег с молодости, ди. Мин әле яшьтән сакладым, диде. Яшьтән. Ә без, пока үпкә сулый, надо дурака валять. Ә потом килеп терәләбез. Кая килеп терәләбез? Терапевтның ишек төбенә. Бер заманны цум эчендә бәхетле дигән кибеттә чираттә торганда, Бер төркем яшь җегетләр, яшь кызлар минем алда торалар, бер зур теге корзина белән. Туп-тулы пиво! Туп-тулы! Мин әйтәм, сез ничексез соң, дигән дә, Его сдали, идем в Локомотив отмечать, ди. Мин әйтәм, можно я вас, мин әйтәм, сфотографирую на этом фоне, дим. Зачем, ди. Мин әйтәм, если буду жив, то я бы, мин әйтәм, хотел вам его показать, когда вы через десятки лет,

Менә моны балалар белергә тиеш, чөнки моның әсәре олайгач күренә башлый. Яшьтән балаларны сакларга кирәк һәм үзебезне дә. Шуңа күрә тән турында Аллаһ особо сораячак, ничек сакладың? Шуңа күрә, җәмәгать, белегез, дүрт әйбер хакында Аллаһ сорамас. Менә бусы бик мөһим, язып куегыз. Бусын сорамый, точно. Дүрт әйберне сорамый. Киеп йөри торган киемеңне, чөнки син аны кияргә кирәк.